Vawini sawmhnih ah, February sanghnih sawmhnih pali nia video content tur vang tuka video pawn nei khat Vawini chu kan thianpa moon hub group a kan awmpui Chumi a naupang ber chuan nupui a neih dawn a, thla an lak sak dawn a, an hnungah hian Ronald tlan a vawiin chu an inneih video siam sak dawn a ni, video thlalak pahin vlog pahin thla kan la dawn a ni. Dar hniha a nei dawn tuna hian darkhat leh minute sawmthum pali. Nge ri tawh a Tawh hran hawl a An in nei dawn a Min chu a nuam ngawt ang thlalak pawh a nalh dawn khi khi tah khian a rawn tlan dawn a ni.

Nalh do lutuk hi nia inneihna hmun tur hawl kawt chuan a chhung hi hei mi za sawmnga vel thu leng tura rin ania. Dar hnih rihna minute sawmthum vel la awm a, minute sawmhnih vel. Aw an rawn ti lang zel ang vawiin chu khi khitah hi mopa i lo thu nghal dawn a mi?

Hei tlai in hi chu a hma pawha kan lak tawh ta hi mo nu te thla an lak sak zuai zuai ang. Tunah hian dar hnih ri trek a mo nu lo luh hun nghat nghak mek lak sak zuai zuai ang e. Tunah hian Mau Nu rawn lut dawn. Mau Nu luh hun nghak mek a. Rawn lut dawn e Mau Nu.

Khat leh min sum nga pasarih nia program hi tan tep.

Awkaw ngaihtu Pathian, lei leh van a chhung kut in reng ka hming chawlhsan. Emi kan unnau te nu pathum ah hian i malsawm na rawh thu a. An thu tluk anga nupa rinawm tisa pum khan in hmangaih tawn. Rawng i bawl sak tawn a kumkhua lawmtu hmeh nan ṭanpui ang che. Lalpa Isua hming kan ni le.

An tam khawp mai. Nursery veng tlangval pawh a rawn tel thla. Aw hei, a nu nen.

Tunah hian ih chhungkaw thlalak ang chi ang kha chu kan zo tawh a, ih tlai hmunah hian kan eng lo leh lawk dawn, ih shooting te nau ang chi kha kan nei lawk dawn a ni. Tunah hian dar thum leh minute sawm panga a ni tawh a.

Tunah hian shooting zuai zuai ang kha thlalak kan dah hma. Hei hmuh nuh sawta sawt kan lo va phei dawn a lawi leh dawn a.

Tunah hian Darli leh tlem a ri tawh a, tunah hian Maunu mopa te in an lawi dawn a ni e, hei tah hian

lawi nghal dawn a ni e. Chuvang chuanin i Voinia pawh hian kan sawi duh chu a chhung tuam ang pawh i keimahni ah chumin beisei sang lutuk lo ang tih kan ring a ni. Amerawh chu theihtawpin i kan changho ang a. Pathian remruat pumah kan hnial thei lo. Vawineia hian Vawineia lo kal zawng zawng te ti hlawh tingtu kan ni. Chuvangin hna duai takin an lo enkawl ve anga zirtir ngai te an lo zirtir anga a bu thei te pawh thiam lo ang. Zingah te tho an achang a hriat lo khawm. A pasalin hna lo kai tho mai sengin tiang khan hna duai takin. Awlalpa, kan Pathian, I khawngaihna kan dawng a, kan chang a, kohhran ang te, chhungkhua ang ten malsawmna, Lalpa Ken Pathian a mihring a te, fanu ang zawng te pawn fanu thar tha tak min peng a, chhungkhua ang zawng te pawn kan lawm a, lawm thu kan ṭhen che. Moon Hub Group ho naupang berin naupang ka ve lo a thlai ka ka kuai ba cho ani mai cho cho kan thian ho zing a naupang berin nupui a nei hmasa bera a dawt leh tur hi hei heng ho zing ah hian tu nge ni ang aw aw hei hi ni chu nang

a tam khawp mai a then a ei zo tawh bawk a chawhmeh kan en chin ang heng counter pahnih in an tih a chaw chaw.

Hei he tlamah pawh hian a dawh thei aw. Heta hi bo ang sa chaw tlai a tui dawn tuk a lu bai chuan e hei hi video hmasa. I kan chaw ina min sponsor tu Pu David a kan tih kha ania hei. A tui em? Hetah hian arsa a awm a, kan kual chhin ang aw. Hutah khawn fatu khu. Tui tui taka kan ei theihna tura. Tha thawhtute zing atangin Aa a piva dawh tlem ve. Hei hetlai hi i la dawh tun tam khawp mai. Inchung lamah kan chho chin ang aw eina lamah e hetlama pawh hi ka nupa pawn a ei mek tui em ka u tui khawp mai umm u rem ei teuh ro hetlai hi mahni thla hrung e a thleng tawp branch ho hi.

Umm doh hnap ange. Maw? Ani ti tha deuh ai aw kha kha tui dawn lutuk. Umm chaw kan ei dawn. Hei fight dawn. Chawi tui u. Nei zawng a hei.

Pathian leh Kohhran ho hmaa in inneih hi kan lawmpui cheu a, Pathian malsawmna dawnga Kristian chhungkaw tha tak ding turin duhsak a kan hlan a cheu, tih ni a, a hnuaiah hian a petute mun hap teh a awm a, chu chu an nupa in lo dawng sel a.

An i neih kan lawmpui zia lam pin a sat a, kan present a ni. Hei hi Evanians keimah a ni tho. Lo kha ni hei na khawp mai sana chuan hetah hian man hap kema ni group tho citation aw heti zawk kha hei heta in member thenkhat an awm bawk a Hoi.

Chu video ta chuan ka ti zawng kha ni se chuan eh ka video lo en tu zawng zawng te eh like te subscribe te comment te share te min lo nei sak ula. Chuan tun video tan chuan ka tih kha ni se in za vaiin mangtha mutui ni hman nuam vek ule bye bye u.